Zita rangu ndinonzi Dorcas Charuma. Ndabva kuChitungwiza community eh, community ndakamiririra vana vechidiki. Ini vana vechidiki vari vasikana. Ndiri kuti hurumende paichaitawo bhajeti pa 2025 vavakonzvidhawo vana vasikana vechidiki vachiri kutevera Ngavakonzirewo nemaSanta iwe mapenzi chaiwo ngawawanikwe pese pese muzvikoro paye vana vedu vari kugeza vari vana vadiki saka zvekushandisa havana saka hurumende ikakonzi ndiwo vana ivawo zvinoita zvakanaka maSanta ripedza ngawawanikwe pese pese semakondomu makondomu tikungaona marodhi nepai nepai saka ngavadarowo nemaSanta iwe yes.
Panyaya yemari tine toda inonzi disability levy. Taurisa hatisi kunzwa. Toda inonzi disability levy sezvo government yakaisawo aids levy. Okay. Saka kubva kumaminerals nekupetro national disability policy inotaura kuti fuel panofanira kuva nepercentage inobvapo ichiinda kupi ichiuya kwatiri ikoko ndokunobva mari then panyaya yeclimate change and natural disaster ndikuda kutaura inonziyo ngapave nemadrosses kuita panonzi inonzi disability inclusion disaster risk reduction DIDRR kuti pave nema accessible emergency shelters for persons with disability kuitira pakaita manatural disasters patreniwo vanhu vakwanisa kudiniwo kuti dzabveni pave nemashelters anokwanisa kuti munhu wane wichi akwanise kuaccessa munhu vasingatauri akwanise kuwana information saka pave neaccessible information in all formats emadisabilities ese panyaya dzeclimate change because isu tinoda affectwa more Remember zvakaitika ku ku ku ku kumani kumanika nemi. Zikapama izvo what will happen? Saka kuti government ngaive nechivo ngaitende vanhu vakawanda nokukwanisa kudini kuti kuti kuti pama zvose atinge tichida. Yetoida pa economic empowerment. Tiri kuda ma loans nema grants. Izvi zvongotaurwa hazvisi hazvisi kuitika izvi. Zvekuti kwai takapa vanhu mari dzatowa chikwa pane mari dzakadzoka isu tisitambura tisina kana mbora madonzi acho saka kuti gavheni ngaite inotiwa kuti kaikabudisa mari kudai sakuita kuti ngaibekesa kuti mari iyo yasvike rekuvanzi vanhu zvaitopinda patransport tiri kudawo accessible transport ispesha mapublic transporters kuti munhu ana iwocha ngakwanise kudii kuaccessa sapai pame muchihodha mabhazi kubva uko mabhazi yavo ngatomekashuwa kuti Tokwanisa kumakisesawo isusu maita basa. Mazvita. Ndinoitwa Fungai Muchoko ndikumirira Zimbabwe Women Against Corruption. Eh, ndikuda kutaura pamusoro panhau yemabasa kune vanhu vakaremara like women. Panovhurwawo mamarkets paya paya ehurumende paiswawo a certain percent for persons with disabilities because panovhurwa mamarket sometimes unotozonga zvichinzi vanhu vakapiwa apa but zvivewo zviri written down kuti percentage yakadai pachaiswawo vanhu vakaremara vachibhadharawo mareits avo anoenderanawo nemaconditions avo and then kuzvikoro pange pachiiswawo mascholarship eh, specifically for persons with disabilities because tikuona kuti bimu sezvambotaurwa kuti mari haisi kuuya nenguva but pakawa nemascholarships for mapersons with disabilities zvinotibatsira uye mateachers ave ari trend paiswe eh, a certain percent yekutoti teachers are being tra trained for, for disability because mostly vanhu havasi kuziva kuti chii chinonzi disabilities mateachers ari kungogamira zvinhu padenga of which wozoti discipline saka tikuda kuti vadzidziswe pave even a subject kana inotozvimiririra inotongoti disability kuti mateachers uh, and, ma, and other staffs vazive kuti what is disability vange vachititorawo muzvikoro vange vachitambira vana vakaremara vazviita uh, so it's better if we have a specific uh, budget for people with albinism so that yongozvimirira patinozoendawo kwatinoenda

usadzokerere zvataurwa naari padhuze newe ndakuona imuchiti ngende ngende ipapa
Uh, morning, everyone. Morning.
Uh, uh, my name is Nutela Musva, and I'm from NASCO. And uh, my submissions today, I'm going to talk about

Thank you. Okay. Mabhiza. Eh, aha, awa nende kufanga tamba. Ah, thank you very much. Sir. Eh, ma mukasi misimisa. Chokutanga ini ndatifunga kuti sezvo takatarira hedu 2025 bhajeti redu ngariitwe reinclusive society patsva ndiri kudai kuti zvinowanikwa sei chokutanga hurumende pamapurani ese ingava purani yechikoro kana yekoleji kana yeinvest kana yeche chero chinhu chiri kuda kuvakwa ngapave paine madisability friendly toilets ndochokutanga ichocho chechipiri zvakanangana neizvozvo wochitiwo even maindividuals because dzimwe nguva yakapamwe zvingatiremera sehurumende asi yoitiwa sepolicy yekuti even for individuals ari muindividual ari kuaka wake shop yake pagrowth point akwanise kuti toilet yake yaari kufavaka iyo ive disability friendly shuwa zvonzwisa tsitsi eh, remember kuti tese itusu tiri muno mutogona kukuvara chero musi toti pabasa pedu torambwa chechipiri ndakuwanza chechipiri chingaita kuti tiwane an inclusive society ndechekuti pane vamwe vanhu vari kukuvara vatori pamabasa vanhu ivavo handizivi pamwe ndiri ill informed asi vandiri kusangana navo zvinenge zvekutaridza kuti hurumende yedu hatina patinoti apa kana munhu achinge akuvara aripo sehurumende kwete semaorganization anobatsirwa kuti aite adjust to the situation kune vamwe ini handioni kune vamwe wedu yekutoti akatadza kusaona vamwe ndikutosangana navo vanotozoresigna kubva kubasa because haasi kuziva kuti anokwanisa kubetserwa akaramba ari pai pabasa pacho saka ndainjikumbirawo nyaya iyo Kozoita chechitatu chinova chekupedzisira sori kana ndichirebesa inyaya yekeriya kuti panofanira hurumende chaya inofanira kuita set up an agency ingabetsera panyaya dzeemployment yevanhu vakaremara because tinoti company macompanies anenge achinetseka dzimwe nguva kwete nokuti haadi kutora munhu akaremara bo asi nokuti haazivi kuti angaita sei kuti munhu iyeye anozoshanda sei saka zvinenge zvichifanira kuva pachiva nemapublic awareness campaigns yekuti eh, munhu kana achinge ari mari akadai anogona kushanda still asi nenzira idzi idzi mukaira matsvakawo chakadai chakadai ichi

Eh, matambudziko endinotaura eh, nerurimi rwamai zvinazonzwisika matambudziko ataurwa ari mumaspecial schools evakaremara ataurwa handiti saka isusu chikumbiro chedu chatiinacho ndechekuti pamwe pacho pari kunzi mari yebhimu iri kunonoka kusvika hazvina proof yakakwana mari inenge yasvika nezvipo zvinobva kugovernment zvinenge zvasvika asi hazvisi kusvika to the intended person the intended beneficiary wakareva wacho haasi kuzwana zvikuperera munhu asati wakumbira kuti hurumende ikatumira mari yebim hurumende ikatumira zvipo kumisha yevakaremara iteerewo nokuti wakaremara wacho wazvigamuchira here ndo chikumbiro chedu ichocho chechipiri uye chiricho chokupedzisira ndicho kuti pataurwa mari ye pataurwa maspecial grants toda kuiti monthly disability allowance hmm. toda kumbira kuti monthly disability allowance ipuwe munhu wese wakaremara despite him or her working nekuti mugovernment wacho mari yatiri kupuwa haisi kukwana tiri kupuwa around 220 us right across the board ngatotsvaga isusu kulebha kuti Eh, house maid anonzi anochengeta munhu wakaremara anofanira kunge achitamira mari its around 200 us right tochiti isusu 220 or 250 minus 200 ndasara ne50 us 50 us ndo pane vana ndo pane fees yevana ndo pane kugeza ndo pane sipo ndo pane rendi ndo panei pane chikafu hazvikwani Saka tokumbirawo kuti isu monthly disability allowance ipuwe munhu wese wakaremara sezviri kuitika kusouth africa nekueurope munhu wese kupuwa monthly disability allowance despite him um, or her working
mazvita doctor regerai ndibatsirane nemi futi zvichemo tinazvinzwa iexpenditure yoga yoga but ndiri kukumbira kuti kana pane vane pfungwa dzekuti mari dzacho dzatiri kuda dzingabvepi motipawo zvandirikutaura pano zvandirikutaura Eh, ngatinyararei, ngatinyararei. Pandataura ndichitangisa, ndataura kuti toda kuziva revenue neexpenditure. Revenue ndoo yandiri kubvunza kuti mari yekuti tizokwanisa kuspenda zvatiri kutaura izvi. Ngatipei masuggestions edu kuti mataxes anofanirwa kunge akamira sei because imimi neni tisinobhadhara mataxes acho

Yaripoti area iri kurohwa. Eh. Okay, mom guys say uh, Shalom Marabara from Swat again. So andichadzokorodza zvataurwa nyaya yangu is going to the budget allocation for mental health services As you can see vabereki mukuona kuti isusu vana tikurova mitoriro tine madepression and stuff but marehabilitation centers mashoma muzimbabwe and aripo acho ari ari kudhura so we suggest that government iso set aside yotivakirawo marehab centers ari accessible then also iwill jump to sport uh, chikumbirowo kuti government Tigadzirirewo mastadiums agara aripo neasipo acho vatiitirewo ko zvinhu zvinorwadza kuti game riri kufanirwa kuhostwa nezimbabwe rinohosterwa kusouth africa Mm. So, yeah, thank you very much. Yaani mwanari mu maorias. Avo vari mashure avo. Imimi. Eh, imimi.
Organization yandinobva inonzi Center for Children with Disabilities zitwa zita ndinoitwa Lilian Gwanyanya. Uh, hurumende uh, yedu yakambotaura nezveinclusive education tikafara chaizvo saka tinoda kuti patariswe syllabus mari ngai allocatwe inogadzirisa syllabus kuti inclusive education ikwanise kubuda nekuti panotrainwa maticha uye pazvikoro panochinjwawo even infrastructure kuti pave accessible for vana ivava hurumende yedu tinoda kuti magovernment buildings nokuti tinoshanda nehurumende magovernment buildings ngaave accessible zvinoita kuti munhu wese akaremara neasina akwanise kuashandisa zvakanaka nokuti ndo patinenge tichienda saka mambobvunza nyaya yemari kuti ko mari inobva kupiko yese izvi tiri kuda izvozvi eh, tine maminerals akati wandei misika yedu yezimbabwe maminerals ngapave nepercentage inoitwa allocated for zvinhu zvatiri kushuvira sevanhu vakaremara tine eh, petrol panotengeswa pese petrol sezvinongoitwawo pamani ngapave neallocation inonzi pamari yose yatengeswa imwe allocation inoiswa kuzvinhu zviri kudiwa for persons with disabilities saka ndinoda kuti syllabus isandurwe vanhu vatrenwe vagokwanisa kupinda kunoticha vana vakaremara vaine ruzivo from macolleges uh, to the school

Isusu seBrave Foundation, eh, Brave zvinomirira kuti youth were brilliant and affirming values and our focus is on children, vana vari muzvikoro. Tiri kukumbirisawo kuti government iise budget yakanangana nemental health yevana vachiri vadiki from ECD nekuti it is easier to build strong children than to repair broken man zvakataurwa nafredrick draglas saka tokumbirisawo kuti mufocuse on that to prevent ka kwakangoshata nekuti nekuti mune makuta kunonzi kureacta segovernment sajaira kuti tinongoreacta kapakaitika dambudziko izvo zvemutoriyo is now an issue we are reacting to it but to prevent is easier kuti vana vatangirwe vachiri vadiki vadiki

andisinde kupi kumamisha anditi listen listen mwana ari papusha anditi might be talented in football anditika mm. eh, in soccer but ari kuonekwa nemombe kumafuro ndozi kumuona mm. no sponsor will notice that child mm. anditi so, so if you put resources If you increase and put more resources towards this affect, we can uh, increase talent identification in young people. Because kune mwana wekuti anogona bhora but uh, ari kumusha chiri kumuona imombe nembudzi mombe dzinotenga munhu achienda iri kunze kwenyika you see so this point ndosaka yatikuti iri valid then i think our budget should be well, should be well informed um, according to benchmarks

on agriculture agriculture should receive at least 10 percent of the national budget according to the maputo declaration thank you
ayo wambotaura wakareba senyika iyoyo uyo akareba seni uyo ambotaura iwe uyu eh, iweyo tiripo sumudzaiswi
Tauyawo senherera taurai corporate
saka isusu tataurise kuitira kuti kutepeke zvakanaka baba e, sevana nemadzimai ne tinana mama vedu vari kumashuro tanga tauyawo tichida kupawo chikumbiro chedu kunational budget nekuti vana baba e, nevarwi vesununguko vana mai maheroes and heroines vedu ava tisu tinovachengeta kudzimba uko vamwe vakapfurwa vamwe vane machemical vane mainjuries echemical warfare government iri, iri inenge ichivapawo zvainovapa inzig but hazvikwani zvikwandurudzo zvacho tisu sevana ende tiri mayuthi sezvataurwa navamwe comrade vedu vati presida tiri kufanira tichivachengeta vamwe vedu tatovanherera vamwe shirikadzi dzakufanira kuchengeta nherera futi saka tiri kukumbirawo kuti panational budget sevana vemamwe veterans tinzwiwewo tionekwewo kunzi vabereki vedu ava vave kurwara vasina vasina kukwanisa kuti vawane mabasa vakawanda vacho tovachengeta sei nyaya yewelfare hatisi kuda kuramba tichiti tive tichidzokera kuhurumende tichikumbira welfare yevabereki vedu tiri kuda kuti pakwanisa kuwanikwa maempowerment funds ekuti vazviriri Isusu sevana tovabetsera kuti vazviriritire ivo vachembera vana baba vedu nana mai vedu vari kutorwara tikakwanisawo kuwana maempowerment funds aya semayouth iwo tikwanisawo kumaaccessawo neamwe mayouth tinokwanisawo kuti vabereki vedu vabetsereke chero mhuri dzedu dziri mucycle of poverty maoveterans akawanda vana baba vedu varwere rusununguko nana mai havana kukwanisa kuti vaende kuchikoro vakasiya chikoro vachienda kunohwa vakawanda vacho uya uya uya in this cycle of poverty inini ndimwe katondoona pakadai ndini ndakatogeza ndochokwadi izvozvo ndochokwadi tiri kukumbira hatimupe mukana atauri
pane mahearings atikaita neportfolio committee yedefense eh, eh, home affairs security noveterans affairs eh, kubva muna april takaita mapublic hearings across the country tikakwanisa kuti tikuratidzei zvakabuda imomo zvinosiririsa vana baba sechildren of all veterans employees dependence forum tiri kukumbira kuti munational budget ya 2028 zvavakaona na 2025 I'm sorry takutoona kumberi ndakunzwa wandiitira zvakanaka pakuti pane mahearings akaitwa those reports dzemahearings iwayo akaitwa kubvira kuna January kusvika patiri yezvinezvi are going to be taken into account paconstruction yebudget ratikuda kuningirika panapa thank you very much you participate ndozvatinolenga vanhu we don't want to participate tinoda kuparticipaterwa nevamwe uyo ari kutaurwa zvemahere ari kutaurwa zvemahere akataitwa

Ah, muri kudzokera makusumudza kechipiri ndiri kukuona isai maoko pasi vakasumudza maoko isai maoko pasi
one of the pressing issue that is affecting women these days is water crisis as we all know vakadzi that are responsible for household chores including water collection

1.5 of the budget allocation should go towards water and sanitation however water crisis is still there tikada kutarisa from mamwe macommunities atinobva like inini kwandobva kuepworth vanhu vanochera mvura muzvisipiti and vamwe vachona the going for a distance of about three kilometers kunotsvaga mvura and water crisis is going beyond gender based violence

saka chekutanga chanda kutaura ndechekudai so ndakanangana neministry of public service labor and social welfare eh, pane challenge one iri kuitika yekudai so eh, pane mastudents like eh, anobhadharwa nethat ministry like kuma university tertiary education eh paruita challenge yoti vamwe vari kudifeya because of vari kunonoka kuwaniswa mari yacho yenhukiri yefees and then ndoya another issue pane vari kuti ivo mazuva ano hanzi vanhu havachakwanisi kubhadharira for masters students yet vanenge vachiti because mofanira kunge makushanda but mabasa acho hakutorina oti ukwanise kushanda and ukaemployer kwacho mari yacho haitokwani oti ukwanise kuzvibhadhara saka ndoimwe challenge yekuti vamwe vari kuzopedzisira vasingakwanisi kuenda mberi education yavo because havana anyone anokwanisa kufana Saka tichokumbira kuti ministry of labour ministry of public service labour and social welfare ikwanisewo kuconsiderawo vanhu vane mapersons with disabilities vakwanise kuvafandawo for masters kuti vakwanise kuenderawo mberi nechikoro for personal development thank you mazvita
tiri kuhwa imi muri padhize

Dai mari yawedzerwawo michini iyo yakagadziriswa nokuti varombo havakwanise kuenda kunorapwa kunze kwenyika saka dambudziko rinozova kuvanhukadzi rokuti ndisu tine bhedheni yekuzoningirikina vanenge vachirwara tiri kudzimba saka michino yekensa yakagadziriswawo zvinhu zvinoitawo zviri nani mari ngaiwedzerwe ikoko mazvita hama dzangu Ndambokumbira kuti zvataurwa nevamwe tisataure handiti? But dambudziko riripo nderekuti vamwe vari kutopinda izvozvi vari kutaura zvataurwa patatanga nahalf past ten. Saka ndinotya kuti nyararai Va- zvambotaurwa ndapota nyaya dzehealth nyaya dzeeducation nyaya dzedisability chakuti chakuti haa tadzirova ngatiwanewo zvimwe zvitsva kunyanya kuti mari dzinobvepi pane vataura kumberi kunoku vati mari ngaibve kwakati ini ndikabva ndawedzera ndichiti mari yemutoriro ngaiuye izobhadhara zvimwe zvinhu because varipo vari kutengesa mutoriro ehe ngavatekisiwe mari yacho iuye kuzoita zvinhu zvatiri kutaura munomu Katinyararei makuseka pfungwa dzangu ini handisingadzevedzendi right awo

eh, kupa malonzi masiku seva akasiyana siyana nekuti vanhu vari kuabhiza mari zvenze mari kuwa mari unodhakwa nayo kudoro handitika kana vashiga vaite due diligence kuna kana chura loni kunhekeni kubhengi andika gavari kwamakeshi lonzi pese pese pamwe anenge avatenge muzvinoda kuitwa for example izvi izvi tine mari irana sapo mamusha aya andika munhu atora loni yake ngaanofenzera kana one hectare chaichaiyo oisira bhoo ipapo resolar system

zvinobatsira pakuvaka upenyu hwevanhu vanasave nemastress mudzimba zvakonzeresa zvinhu zvakawanda mudzimba dzevanhu zvinhu izvozvo ame social worker saka izvozvo tikuzviona zvichiitika nguva nenguva zvinhu izvozvo then chimwe chechitatu changoita ndechekuti nyika ine ine madreams akawanda ainawo tine mayouths akagara why can't we come up nemaprograms nemaprojects emacooperatives emayouths handika anobatsira pakuti madrinks kwaya akashanda izvi kune imwe sketch apa kauchi handika yekuri mahove mvura dziri makeji senge mabrera mabrera eugwaya asi dziri hove dziri makeji mvura handika zvinokwanisa kubatsira mayuti ndakagara vamadrugs ava chekupedzisira ndechekuti hurumende ngaive ine inonzi eh, mandatory sovereign scheme yekubatsira vanhu vari madrugs majera azara nevanhu vari kuta zvemadrugs marabsinders azara nevanhu vari zvemadrugs handika why can't you come up with an open

Okay, vaita basa. Zita ndinoitwa Tishaona Mapira. Um, zvataura ndakamiriro ana gogo vasina kukwanisa kuuya kuno nana sekuru. Uh, pane nyaya yepension fund. Ndandiri kufunga kuti budget pa next year apa emamboedzawo kuwedzerawo mari yamuri kupa machembere edu nekuti tisu tiya tozodonha tinavo tavaperekedza unotora mari pabhengi nekuti ukanosvika mabank unoona anopihwa anonzi bank maaccount menyu mune 20 dollars but pa 20 dollars uh, bank rinotorawo dollar ipapo then obva vanzi 19 dollars ndo mari yenyu richi iri mubank so vari kunzi ivo ngavachiunza imwe mari kuti vakwanise kutora mari dziri mubank imomo votarisa kuti machembere aya ndo mari kuda unotenga mishonga yavo Ndo mari iri kufanira kuita sei iri kufanira kuasastina mwedzi wese zvoreva izvo kuti zvakupusha isusu vana nekubvuma kwatakaitwa kuti hakuna mabasa munyika mabasa aripo ndeevanhu vari over 65 nekuti ndovanenge vakagara mumaoffices nekuti hatina malinks anokwanisa kutipinza mabasa hatichakwanisa kuuta kuti vabereki machembere edu akwanise kuwana even ah, mushonga um, yekuti vakwanise kuita sei kurarama zvichinawo mberi so government dai yakwanisa kutibatsirawo ipapo kuti panotanga gore rinoteera iri

Azvita.
Uh, it's a very important point. The representation is there's nothing for us without us. Asikura sei? Nditwo kukuta Alvin, ndikutaurawo as a young person. Eh, inini chikumbiro changu ndechekuti government dai yaisa maefforts towards formalization of informal sector zvida ticharisa tiona kuti informal sector iri kuprevela and iri kucontributa 64 point something percent towards the GDP of a nation. So tikutarisirawo kuti government isaisawo maefforts towards funding mabusiness ari kuoperator ari muinformal sector kuti ange achiformalizwa. Tichinyatsotarisa research yakaitwa uh, for the past week pari kuonekwa kunzi government iri kuluza 1.15 billion hanzi pane nyaya yeprevalence yeinformal sector kuti iyo informal sector if it was formal or if they were paying taxes the government could have culminated 1.5 billion so yeah. government yakaisa maefforts ekuti informal sector inge ichiformalizwa yatova a revenue, a revenue measure to the government number one number two ndanga chikumbirawo kuti government inge ichitarisisa uh, nyaya yemataxes ari kunzi 1 percent tax for uh, properties that are worth 100,000 and above ipapo tanga chiti vange vachitarisisawo capability yevanhu cause makada kutarisa kuti vanhu vari kuona those houses number one mapenjeniers number two tiri vana vakasirwa dzimba nevabereki kuti tinge tichikwanisa kuraiza mari idzodzo tichibhadhara mataxes avari kutaura iwayo hatikwanisi so government kana yakuisa tiri kuti matax avari kuisa ngaange asava anoequalizer everyone ngaange vachitarisawo capability yemunhu kunge achibhadhara achibhadhara mataxes iwayo tichitarisa kunyaya yeagriculture tiri kuti government dai yachiinvestawo mari yakati wandei towards research and development kuitira kuti patinozosangana nemasituations akaita sekuti isusu pakagadzirwa budget last time weare expecting a 3.5 increase in gdp asi tobva tazoona kuti no due to el nino induced drought taakuexpecta chi according to the mid term taakuti two percent chikuitika ndechekuti chi dai tanga tine research taikwanisa kunge taona kuti ndo zvaizogona kuitika taikwanisa kuuya nemasolutions anokwanisa kuti nyika ichinge ichiita se ichienda mberi kana kuti tinge tichibatsirikana sevagari vemuzimbabwe saka kana tiri kuti nyaya yekuti Tobacco funding inonzi inenge iine 90 percent ma 98 percent ma investors hatikwanise here kuti isusuwo kuma grain millers or vanoita zvekurima ma cereals vange vachipiwawo mukana wekuti vange vachifandawo cereal farming iyoyo kuitira kuti isusu sevagari vemuzimbabwe tisazopesera tsakuita runout of food or masubmissions avo Mazvita chair ndamachida kubvunzawo vataura nezveamto eh, matii ingade yawedzera ndingoda kuti panenge pachiwedzerwa pacho mungatiudzawo here nepercentage eh, zvinoita nyore zvekare eh, nemonthly disability allowance tingafara kuti bhajeti racho inenge ichifanirwa kuwedzera nepercentage ipi masvika here mhm.
ndimi mataura nenyaya yeamto eh. eh, panyaya yeamto Tiri kuda kuti percentage yacho iyoyo iwedzere ne 15 percent nekuti paresearch yakapeitwa neunicef tiri kuratidza kuti vanhu vane madisabilities i 15 percent yenyika then panyaya ye disability eh, grant tiri kuda kuti at least munhu wese ane disability muzimbabwe apihwe 100 us dollars monthly
kana munhu ataura poindi yake hatina kumbokupai mukana wekuti muite makomenti aiwa aiwa aiwa hatidi kudaro kana inini ndinokuita majokes handisi kumbokomenta ngatirege kuti kana mumwe ataura zvaataura teisafanika kumupembedza kana tiri kumushora eh, kuno kune munhu regerai nditore mukana uno wekuti ndikutendei mese nzvimbo yedu yanga yakashata yatiri but mashingirira kudzvinyirirana kuti mupe maviews enyu ebhajeti riri kuuya ndinoziva kuti masara mune dzimwe pfungwa zvamasara mune dzimwe pfungwa makasununguka kunyorera kuadresi yandakupai vanonoka musandibvunze kuti inoti chii manje mabva kuairways matangirwa kupinda muno mune munhu abva kuuzumba zvingaiti Andina mota ndauya nekombi. Ah, ini ndikuitira kuti tiregere kuita frustrated. Zvimwe zvandikutaura address yekuchaenda zvimwe zvamusina kutaura muno kana zvamuchanotaura nevamwe panze vachidze kuti a ah, masiya zvakati inoenda kuemail address yakati clerk clerk small letters clerk at paul zim paul zim is p a r l z i m dot gov gov zw tabatana ka munomu muna seneta wemuharare handiti muri munhu eh, ah, munogona kuvatambudza muchingo vataudza chete Eh, dai dai manga muchibva kwandirobva inini ndaitoudzai kuti ndipe mavillage enyu ndikuteerei kuvillage ehe because its important zviri muconstitution kuti tinzwe pfungwa dzenyu saka tofanira kuti tizvinzwe saka ndokutendai chaizvo nebasa hombe ramaita ratinowanzotadza semazimbabweans kuti kana kwanzi uyai muzotaura zvinoita maererano nebhajeti Pane vataura nenyaya yecity of Harare izvozvi vari kutoita budget consultation mumawards izvozvo as I'm speaking ende vanhu havabude